Y tri mochyn bach cas a'r blaidd mawr garedig. Gan Liz Peachon, sy'n garedig iawn. A dyma nhw. Y tri mochyn bach cas. Un tro, Roedd Misus Mochyn yn byw gyda'i thri mochyn bach cas mewn tŷ bach twt. Roedd y tri mochyn bach yn ddrwg dros ben ac yn gyrru eu mam o'u chof. Rwy wedi cael llond bol, meddai hi wrthyn nhw. Mae'n hen bryd i chi adael cartref a sefyll ar eich traed eich hunan. Felly dyma hi, yn pacio bagiau a'i gyrru allan i'r byd mawr. Bant â chi, mae'n dweud, paid â gwthio, meddwl yr un bach. Dyma'r mochyn bach cyntaf yn dod o hyd bentwr mawr o well Mae'r gwellt yma yn berffaith ar gyfer adeiladu tŷ meddyliol. Beth ydych chi'n meddwl? Ond yn diog oedd y mochyn bach, ac roedd golwg simsan iawn ar ei dŷ o wellt. Yn ffodus, roedd blaidd mawr caredig, a oedd yn digwydd bob, uh, bod yn adeiladwyr, yn pasio heibio. O diar, mae'n dweud. Hawyr bach, ochneiddiodd y, bla, y blaidd. Dyna anibendod. Gwell i mi gynnig help llaw. Digon da! Mae'r mochyn yn dweud. Fochyn bach, fochyn bach, ga i ddod i mewn? Holodd y blaidd. Cer o ma! Gweiddodd y mochyn bach. Does dim lle i'r un blaidd dan yr un to y to am mi. Rwy'n baun ar fy nghartref, a fy chwythau i, a fy chwythau i, di ben draw i'r byd! Dim ond cynnig help wnes i, meddai'r blaidd yn drist cyn mynd ar ei ddaith. Dyma'r ail fochyn bach, yn dod o hyd o benter mawr o frigau. Fe fydd y brigau yma'n grêt ar gyfer adeiladu y tŷ, meddyliodd. Ond roedd y mochyn bach hwn yn fwy diog na'r, na'i frawd. Ac roedd y tŷ mewn gwaith cyflwr o lawer. Pan welodd y blaidd caredig um, y ddrysfa o frigau, cafodd fraw. O, diar, meddyliodd, fydd y tŷ ma ddim ar ei draed yn hir, gwell i mi gynnig help llaw. Fochyn bach, fochyn bach, ga i ddod i mewn? holodd y blaidd. Bagla i o 'ma! gwaeddodd y mochyn bach her llyg. Does dim lle yr un blaidd dan yr un tŷ â mi. Rwy'n byw yn ar fy nghartref

Cafodd byd, cafodd hyd i gwt ieir clud a phenderfynodd y byddai'n well ganddo symud i mewn i hwnnw. Just symud mewn i. Pwy sy'n byw yn barod? Roedd y Blaid Cynedig yn digwydd pasio ei basio heibio. Arswyd a byd, meddyliodd, yr ieir druan Druan, rhaid i mi gael gair ar mochyn yna. Mochyn yn y cwt! Help! Mae'n nhw'n dweud. Fochyn bach, fochyn bach. Gaeth ddod i mewn. Cer i grafu, gwaeddodd y mochyn drwg. Does dim lle i'r un blaidd dan yr un to â mi. Rwy'n bawn ar fy ngartref i a fe chwythau i, e ac fe chwythau i, All right, all right, am funud, meddai'r blaidd, gwranda. Nid dy gartre di yw hwn. Cartre'r ieir yw hwn? Os oes ots, meddai'r mochyn bach, nawr bant â chi, bob un. Dyna beth oedd mochyn bach cas. Felly, dyma'r blaidd caredig yn gwahodd i'r ieir i gyd nôl i'w dŷ ef. Roedd ganddo dŷ cryf iawn wedi ei adeiladu allan o frics. Erbyn hynny, roedd tŷ'r mochyn bach cas gyntaf. Uh-oh. Yn cael ei fwyta gan wartheg llyglyd. A dyma nhw. O, mae drych a buwch yn gwenu fyna. Gwartheg yn bwyta'r gwair. Gwellt y gwartheg. Roedd tir ail fochyn bach cas yn cael ei dynnu yn ddarnau gan yr adar dug.

bod e'n bod e'n mynd adref. Felly doedd gan yr un mochyn bach gartref, yn wahanol i'r blaidd, ac am gartref clir a chysurus. Byddai'r tŷ yma'n berffaith i ni, meddai'r moch bach cas. O, i'n darllen stori iddyn nhw. O, na'n cyredeg y de blaidd. Felly, ganol nos, dyma nhw'n dringo i ben y to ac yn dechrau gwthio i ffwrdd i law ei ffordd i lawr y chimney. Ond roedd y blaidd wedi clywed sŵn y tri mochyn bach cas, felly dyma fe yn rhoi crochan mawr i ferwi ar y tân. O. Cawl! Rhaid eich bod chi'n llwglu, llwgu, meddai'r blaidd. Yn wir, Hwn oedd y blaidd mwyaf annwyl a charedig erioed. Dyna beth mae wedi creu i'r mochyn, i'r moch i, i fwyta. Cafodd y moch groeso yng nghartref y blaidd. Cyn hir, dyma nhw'n peidio bod yn foch bach diog a chas, a dyma nhw'n dysgu sut i adeiladu tŷ go iawn o frics. Aeth yn ddigon mawr i bawb. A dyna lle bu pawb yn byw'n hapus byth wedyn. Hapus gyda'n gilydd, mae adar a cartref, mae gwartheg a cartref, mae'r moch a cartref a mae'n Blythe, mae Mister Blythe Caredig yn hapus iawn. A mae Ieir a'r cartref hefyd. A dyma nhw, y tri moch bach sydd ddim yn cas, ddim mwy. Y diwedd.